Genau, d'Affär vum Fussballnationalspiller Gerson Rodrigues, dee seng Ex-Frëndin, déi verurteelt ginn ass un haislecher Gewalt vu senger Ex-Frëndin, an deen trotzdeem duerf an de Matcher weider spillen. Mir investéieren net nëmmen an Show, mee mir investéieren tatsächlech och als Verband mat deene Milliounen, déi mer vun internationale Verbänn kréien, a reell Gewaltpreventiounstraining. Well dat heien ass jo och eppes, däerf een och gesellschaftlech Verantwortung vum Sport net ënnerschätzen. A mir soen, mir loossen eis Spillerinnen a Spiller mat Bande, Rollen, fir Respekt op den Terrain lafen. Mir gi co-finanzéiert vu Projeten, déi Respekt am Sport, déi géint Gewalt am Sport sinn. Mir wëllen deene Jonken en Zeeche setzen, datt Gewalt net an der Rei ass. Hallo Christine. Moie Sven. Haut si mer e bësse spéit u mam Ophuelen, muss ee bësse soen, well mer d'Aktualitéit och wollten ënnerbréngen. Ganz genee, dat ass jo een Thema, wat am Moment. vill an der Press ass an och vill esou an de, an de Gespréicher, déi ee mat de Leit huet, ne? A mir schwätzen net vum Trounwiessel, mir schwätzen natierlech vun enger gréisserer Affär um Geriicht an dono dann um Sportsterrain. Genau, d'Affär vum Fussballnationalspiller Gerson Rodrigues, dee seng Ex-Frëndin, déi verurteelt ginn ass un haislecher Gewalt vu senger Ex-Frëndin. An deen trotzdem duerft an de Matcher weider spillen. Jo, an et ass jo net nëmmen, datt e wéinst Gewalt u senger Ex-Frëndin verurteelt gouf, wat scho schlëmm genuch ass, en ass zousätzlech an där Affär jo och eng zweete Kéier verurteelt ginn, well en och nach engem Videur u sech d'Gesicht gebrach huet. Dat heescht, mir schwätzen hei net vun engem Eenzelfall, An jo, komm mir maache vläicht e klenge Réckbléck iwwer wat geschitt ass, wéi dat Welle geschloen huet, well et ass jo awer eng Affär, déi net nëmmen um Fussballsterrain ausgedroe gouf zum Schluss, net nëmmen um Geriicht ausgedroe gouf, mee mëttlerweil dann och an der Press, an der Ëffentlechkeet an esouguer säi Wee bis an d'Chamber fonnt huet. An dee Moment, wou e Fall vun haislecher Gewalt de Wee bis an d'Chamber fënnt, muss ee sech natierlech nach ëmsou méi domadder beschäftegen an dass vläit dee Klick, deen deen Evenement, deen et enker elo gebraucht huet fir ze weisen, wéi salopp mer an deene leschte Jore, Joerzéngte mat haislecher Gewalt ëmgaange sinn an datt sech dat definitiv ännere muss. Haislech Gewalt ass en immenst Thema. Mir schwätzen haut nëmmen iwwer kierperlech haislech Gewalt, däerf een awer net vergiessen, et gëtt natierlech och aner Forme vun haislecher Gewalt, verbal, ekonomesch. Haislech Gewalt huet ganz vill Facetten, geet duerch all Bevëlkerungs-, Sozialschichten. Et ass ee breet Thema, wann ee sech d'Statistiken ukuckt. Et sinn immens vill Leit betraff, Frae wéi Männer, woubäi ee muss kloer soen, datt Fraen a Kanner an der Iwwerzuel vun den Affer sinn. An et ass en Thema, wat ëmmer hannert zouenen Dieren ass, en Tabu. An ëmsou méi muss een dofir alleguerten déi staark Persoune luewen, déi sech traue mat hirem perséinleche Schicksal un d'Ëffentlechkeet ze goen an dat eben och ze thematiséieren an dozou ze stoen, wëll et ass natierlech eppes, wat trotzdeem immens schambehaftet ass. Et wëllt jo kee gären zouginn, ech hu mech schloe gelooss. An ech mengen, de gréisste Schimmt ass jo seelen dat ech gouf geschloen, mee et ass jo heefeg dat Psychologescht dann nach ronderëm. Also déi kierperlech Verletzung ass den éischte Schrëtt, mee dono dat Psychologescht, well ee sech awer an engem Ofhängegkeetsverhältnis, an enger falsch verstanener Léift a vläicht och gegaslightet gouf, ee jo do bleift, et gëtt een eng Kéier geschloen, da bleift een awer do, et gëtt een eng zweete Kéier geschloen, et bleift een awer do. An wat et méi laang dauert, wat ee, wat déi Schimmt, fir et ze soen, dobaussen ëmmer nëmme méi grouss gëtt, kann ech mer virstellen, well et wëllt ee jo dann och kengem méi zouginn, jo du has Recht, ech hätt hei sollte vill éischter goen. An ech fanne genau do ass erëm den Thema, E schwätzt iwwer d'Schimmt vum Affer, et gëtt awer ebe kee Moment iwwer d'Schold vum Täter geschwat an och guer net iwwer, datt ee sech schumme muss an och guer net, firwat ee sech vläicht schummt oder firwat esou wéineg Affer esou Saachen denonciéiere ginn, nämlech datt mer ganz kloer an engem gesetzlechen a soziale Kader sinn, wou d'Affer als alleréischt ëmmer mam Fanger op si gewise gëtt, firwat bass de da bliwwen, jo mee du kanns jo awer wëssen, datt. An och ganz vill, dat gesäit een och an där heiter Affär, Täter. Verharmloost gëtt. Gëtt als éischt mol verharmloost, dat war jo wuel net esou, dat ass, dat ass, do ass, do ass e Mëssverständnis. Also mir, mir hu jo elo déi lescht Wochen, muss ee jo soen, datt déi Affär hei enker grouss Welle geschloen huet, wéi et op d'Geriicht gaangen ass déi éischte Kéier. Dunn et awer erstaunlech roueg bliwwen ass, och der Justiz hir Aarbecht gemaach konnt ginn, ouni datt sech d'Ëffentlechkeet grouss agemëscht huet, souguer wéi d'Urteel gefall ass, 18 Méint Sursis, wat nach e verhältnisméissegt, bon ech kenne mech jo a Gewaltfäll net aus, mee vum Bauchgefill hier, fir zwee Leit d'Gesicht wierklech maltraitéiert ze hunn, 18 Méint Sursis hunn ech en soft Uerteel fonnt. Also wann et mäi Meedche gewiescht wier, wäert do geschloe gi wär, hätt ech dat als vill ze soft empfonnt. Jo, mir wëssen alleguerten, datt alles wat kierperlech Gewalt ass, Kandesmëssbrauch an esou, u sech vill ze soft gehandhaabt ginn, wëll eben e ganze patriarchalesche System hannendrun ass, Deen Täter méi schützt wéi d'Opfer. Mee ech wëll u sech op eppes anescht eraus. Ech wëll lo net, mir probéiere jo, mir musse jo och e bëssen an der Zäit bleiwen. Wéi mäi feministescht Häerz blutt soss. Jo, ech probéieren awer elo e bëssen on topic ze bleiwen, well mir si lo nach bei den Ufäng vun där Affär. Et muss ee jo awer dono soen, d'Urteel ass gefall, d'Urteel war kloer. An et ass rechtskräfteg. Dat heescht, et schwätzt och hei elo kee méi vun enger Zweetveruerteelung, et schwätzt och kee méi vun enger weiderer Bestrofung, mee et geet elo drëm, Wéi geet d'Gesellschaft, wéi geet d'Land mat deene Konsequenzen ëm? Wat muss dorauser decouléieren? A wat mech einfach erschreckt huet als Verbandsfonctionnaire an enger anerer Sportaart, ass wéi salopp hei d'FLF a wéi onprofessionell och d'FLF un déi ganz Affär erugaangen ass. An dat wat mech als Papp vun engem Meedchen, als Mann vun enger Fra, als Jong vu Mamm, vun enger Mamm, als Enkel vu Groussmammen awer wierklech, Stéiert ass d'Attitude och vum Gerson Rodrigues zu der Affär. Et kann een ëmmer als de Verurteelten der Meenung sinn, datt een zu Onrecht verurteelt gouf. Dat ännert awer näischt drun, datt et e rechtskräftegt Urteel gëtt. An et huet ee bis haut kee Wuert vun Entschëllegung héieren. Vun Asiicht. Kee Wuert vun Asiicht. Tout au contraire, a sengem leschte Posting Nodeem en dann zweemol mat enger Selektioun fir d'Nationalekipp och nach belount gouf, héiert ee just nach eraus, e Mépris fir d'Affer, e Mépris fir jiddwereen, dee sech traut en ze kritiséieren, obwuel e rechtskräfteg, nach eng Kéier rechtskräfteg, verurteelt gouf, a virun allem déi Attitude, Ech sinn d'Affer. Jo, dat ass wierklech schrecklech. Also de Profifussballspiller, dee Lamborghini fiert an domadder zu Bouneweg gären ugëtt bei de Kanner, deen ass elo suddenly d'Affer an enger Affär, wou d'Fra. Den Täter ass. D'Affer war an hien den Täter war. Also dat ass e bëssen och Gaslighting vun der Ëffentlechkeet, An d'FLF a virun allem de Fussballnationaltrainer, de Luc Holtz, hunn do dat dreckegt Spill, muss ee sou soen, matgespillt, fir ze probéieren, de Rodriguez wäiss ze wäschen. An dat ass dat, wat mech dann awer wierklech um politeschen an um emotionale Plang stéiert. Wëll vläicht nach eppes awerfen an eis Diskussioun, Et huet mer awer e bësse gutt gedoen, virun der éischter Selektioun, déi jo da sou héich Welle geschloen huet, huet en en Instagram Post gemaach wou e gesot huet only God can judge me an sou no Attitude jo sou laang ech Goler schéissen ass hei souwisou keen deen eppes géint mech seet. Et huet mer e bësse gutt gedoen datt en de Match dono dräi mol laanscht de Goal geschoss huet respektiv gestoppt gouf, well dat weist, jo ech wollt dat, ee Moment wollt ech dat posten, dat war dann awer vläit e bësse gréissewahnsinneg vun him fir dat ze posten an bësse vill, mee de Profifussballspiller an Egoe si vläit net déi klengste Saachen, mee dat wollt ech awer nach awerfen. Mee vläit wéi hues du déi Reaktioun vun der vun der FLF an och och d'Attitude vum vum Luc Holtz, dee jo gesot huet, ha den Anthony Moris, de Match ass net esou wichteg, hien huet en Doudesfall an der Famill, hien däerf déi zwee Matcher feelen, an op där anerer Säit ze soen, jo nee, also d'Matcher si sou wichteg, mir brauchen de Gerson Rodrigues onbedéngt. En verurteelte Gewalttäter, deen keng Asiicht weist, gëtt belount mat zwou Selektioune fir d'Nationalekipp. An fir mech ass dat, dat muss ee wierklech als Belounung soen, well eng Selektioun an eng Nationalekipp, dat ass jo näischt, wat een einfach esou. Geschenk kritt, dat dat ass eppes, do kënne se wuel schaffen, mee et ass awer och eng et ass eng Éier, de Roude Léiw däerfen op der Broscht ze droen, eis Nationalfaarwen op engem Fussballsterrain, op engem Volleyballsterrain, op iergendengem Terrain ze droen. Fir mech, fir mech ass dat eng Éier, eng Belounung, wann een dat däerf man an ech. Als fréiere Sportler sinn ech wierklech frustréiert doriwwer, wéi mat der Affär ëmgaange gouf. Mee wéi hues du, du hues dat jo elo manner vum Politeschen erlieft, mee méi vum. Genau. Ech empfannen dat einfach am Emotionalen a Sozialen. Also et gi puer Aspekter. Dat éischt ass natierlech, datt et mech u sech guer net wonnert, wëll et déi klassesch Déi klassesch Situatioun erëmspigelt, wou Männer als Täter vun anere Männer verteidegt ginn, wou ëmmer iergendwéi versicht gëtt Erklärungen ze fannen, wou alles herno nach iergendwéi erofgespillt gëtt, wëll se jo awer gutt Goler schéissen oder wëll se et jo awer iergendwéi, jo deen aarme Jong. Iwwert d'Affer gëtt ni geschwat, iwwert en, ech soen, eng Empörung an der FLF oder an der Nationalequipe héiert een näischt. Mee wat mech awer immens freet, dat ass, datt et endlech mol an déi breet Ëffentlechkeet gaangen ass, datt e ganz vill Politikerinnen a Politiker sech kritesch dozou geäussert hunn, zu där Selektioun, datt en Demonstratioune groufen, datt et Och vun der irescher Supportertribün aus rout Kaarte gewise goufen, datt et endlech elo mol eng Kéier Gefill huet, datt ee gesellschaftlechen Zesummenhalt gëtt, fir en Zeechen ze setzen, datt mer dat doten einfach net méi akzeptéiertere wëllen. An e gesellschaftlechen Zesummenhang, deen d'FLF direkt mol wollt mat och erëm Gewalt, dat ass jo dann déi absurdste Situatioun, Et ginn Leit déi friddlech géint e Gewalttäter protestéieren an déi ginn dann erëm Affer vu Gewalt déi och nach vun der FLF u sech ausgaangen ass an déi och vun der FLF sanctionnéiert war quasi fir hinnen déi Kaarten ofzehuelen wou näischt dropstoung wat iergendwéi e Problem ass. Also ech hat e bëssen, ech. Et schéngt ganz ok ze si wann männlech Fans Banneren ophänken wou ee seet iergend en Spiller muss fort. Et schéngt ganz ok ze si wann rassistesch Aafegeräischer vun enger Tribün kommen, well do gi keng Uerdner derzwëschent fir déi Leit aus der Tribün ze zéien. Alles wat een an der Bundesliga an bei Lännermatcher scho gesinn huet. An wa mer iwwert eng Rout Kaart fir d'FLF, Banner schwätzen, da musse bemol d'Uerdner bis an d'Tribün goen, fir déi Kaarte mat Gewalt de Leit aus der Hand ze rappen. Also. Net nëmmen aus der Hand ze rappen, mee och nach enger Persoun, déi do friddlech demonstréiert huet, andeem se just e Banner héich hält, de Fanger ze briechen, muss ee sech einfach mol virstellen, mat wéi enger Gewalt dogéint virgaangen ass, fir e friddleche Protest, eng friddlech Meenungsäusserung, déi an enger demokratescher Verständnis och am Sport muss erlaabt sinn, dat ass einfach onverhältnesméisseg. Et ass onverhältnisméisseg an et ass nach eng Kéier gewisen, datt u sech hei Gewalt sollt minimiséiert ginn, andeem nach eng Kéier Gewalt ugewannt gouf. An ech fannen, datt dat nach guer net genuch thematiséiert gouf, mee och, datt dann nach d'Nationalekipp en onliebsame Journalist aus hirem Point presse net nëmmen ausluet, mee dono och nach seet, wann dee kënnt, da gi mer einfach keng Interviewe méi. keng Stellung wëllt huelen zu awer eppes wat d'Gesellschaft beweegt an vläit e Beispill, ech mir si jo elo mir si bekannt als eng progressiv Koppel, mir sinn meng politesch Positioune si jo awer och bekannt an dat hei mech echaufféiert ass elo kee Geheimnis. Mee heiansdo wëllt ee sech da jo awer esou grounden an nach eng ka kucke wéi kënnt dat do an der Gesellschaft un. An ech hat dann d'Chance leschte Weekend, also zwëschen deenen zwee Lännermatcher, mat Leit aus Fussballsveräiner ze schwätzen. déi also elo net onbedéngt op den éischte Bléck als déi gréisste progressiv Feministe géifen erauskommen an déi och éischter stammiles Gespréicher normalerweis féieren. An souguer déi hu sech immens opgereegt. An do schwätze mer vu Leit, déi an engem Comité vu Fussballsveräiner sinn, déi also am organiséierte Fussball dra sinn, déi u sech vun der FLF ofhänken. A souguer déi hu sech Jo, ech vläit net degoûtéiert gewisen, dat ass vläit ze staark gesot, mee se hunn sech awer echaufféiert doriwwer, wéi d'FLF heimadder ëmgaangen ass. An eppes, wat ech ëmmer erëm héieren hunn, an dat ass jo och op rtl gléckcherweis gesot ginn, et wär eng einfach Léisung ginn. Et huet jo kee gesot, datt een dem Gerson Rodrigues soll. seng Karriär ophalen. 't huet kee gesot, e soll e Spillverbuet fir säi Liewe kréien. 't huet och kee gesot, e soll a sengem Veräin net méi spillen, wou e säi Geld verdéngt. 't huet kee gesot, e soll säin Job verléieren. Mee wat awer schéngt Konsens ze sinn, an do wollt ech einfach deng Meenung och dozou héieren, ass de Konsens, an ech mengen, datt dat och eng relativ gutt Léisung gewiescht wär, Éischtens emol, en hätt sech entschëllegt. Fänke mer emol domadder un. Krass, datt een dat soe muss, ne? Mee fir sech ze entschëllegen, et kann ee sech jo souguer fake entschëllegen, datt een einfach seet, ok, et deet mer leed, ne? Esou kennt ee vun de Kanner, och ouni Asiicht, mee emol net dat kritt en hin. E ka mol net Theater spillen, emol net eng falsch Entschëllegung ausschwätzen. Dat heescht. Dat weist jo wierklech säi Selbstverständnis an a seng Siicht op dat Ganzt. An dat Zweet ass, en hätt net däerfte fir déi zwee Matcher do selektionéiert ginn. Dat hätt d'FLF vu vir era misste soen, Du bass elo dowéinst verurteelt, rechtskräfteg. Mir bestrofen dech net eng zweete Kéier. Mee fir selektionéiert ze gi muss een éischtens mol Asiicht weisen, muss een dat verdéngen An zweetens, dat, wat mer domadder symboliséieren, wär och ganz kloer gewiescht, D'FLF steet op der Säit vun den Affer anstatt op der Säit vun den Täter. Dat huet d'FLF hei wierklech de Ball wuertwiertlech fale gelooss a sech e Selbstgol geschoss, fir am Fussballterm ze bleiwen. An dann hätt en onbedéngt missten en quasi soen, ok, alles wat ech u Primme fir d'FLF déi nächst 6 Méint, 12 Méint kréien, déi spenden ech un eng gutt Cause. Vill Leit soe lo, eng gutt Cause am Beräich vun der Gewaltpreventioun, fir e Fraenhaus. Also mengenwegen hätten et och nach un den Déierenasyl kéinte spenden, soulaang e gesot hätt, Ech zéie kee Benefice dorauser, datt ech nach déi Éier kréien, an ech mengen, dat wär och e staarkt Zeeche gewiescht. An dann schlussendlech ass, hätt d'FLF och kloer kéinte soen, Ma jo, mir investéieren net nëmmen a Banderollen, du hues dat vläicht scho gesi bei Fussballsmatcher, déi Respect-Band vun der UEFA, mir investéieren net nëmmen a Show, Mee mir investéieren tatsächlech och als, als Verband mat deene Milliounen, déi mer vun internationale Verbänn kréien, a reell Gewaltpreventiounstraining, well dat heien ass jo och eppes, däerf een och d'gesellschaftlech Verantwortung vum Sport net ënnerschätzen. Absolut. Wéi vill Kanner a Jugendlecher ginn op déi Trainingen an hu lo gesinn, datt wann s de nëmme gutt genuch mat engem Ball dribbele kanns a Goler schéiss, Datt dann deng Frëndin schloen en Aléa ass. Jo, also ech soen der elo mol esou, mir hunn zu Lëtzebuerg Fraefussball, déi vill manner mediatiséiert ginn. An dat ass ënnergaangen, wéi d'Fra. Pardon, ech muss mech nach eng Kéier opreegen. Eis Fraennationalekipp huet den Opstig an d'B-Liga vun der Nations League gepackt. Dorobber wollt ech elo agoen. Merci, datt s du et iwwerhëls. En risen Exploit, hu sech domadder ganz kloer op der europäescher Bühn etabléiert, op engem Niveau, deen u sech fir de Sport hei zu Lëtzebuerg schonn quasi eenzegaarteg ass. An da bréngt d'FLF et net emol fäerdeg, déi Ekipp an de Stadion ze invitéiere während de Frëndschaftsmatcher. Also, do gëtt dann enker vum Stadionspeaker esou zwëschent zwou anere Saachen gesot, A mir felicitéieren den der Fraennationalekipp, déi net invitéiert ware fir e Match vun der Härennationalekipp kucken ze kommen. Dat ass genau dat. Do si mer eebe rëm bei deem, wat ech virdru gemengt hunn. Dat doe schwätzt jo ganz kloer Iwwert deen heite konkrete Fall eng vill méi eng grouss Sprooch, nämlech, Wéi ee Rôle huet Fraefussball zu Lëtzebuerg? D'FLF representéiert net nëmme Männerveräiner. Mir hu ganz vill Fraeveräiner. Mir hunn eng super Fraennationalekipp mat engem immens groussen Exploit elo. An et deet mer esou am Häerze wéi, datt sech grad just op Männer fokusséiert gëtt an op de katastrophalen Ëmgang mat dem Thema haislech Gewalt vun der FLF an d'Leeschtung vum Fraefussball doranner rëm eng Kéier hannendru geet, dat musse mer dach iwwerwannen. Weess de wéi vill Fraen am Conseil d'administration vun der FLF sëtzen? Ech sinn optimistesch, ech soen eng. Domadder hues de et genau getraff an och dat weist, ech Komm mir aus dann engem anere Verband, wou mer méi Fraen u sech am Conseil sëtzen hu wéi Männer, wann een eng ka sech ronderëm den Dësch kuckt. An och dat weist einfach, wéi déi Siichtweis vläit an där ganzer Diskussioun ënnergaangen ass. Du hues, do war warscheinlech einfach keen, deen de Problem gesinn huet. Do war keen, dee gesinn huet, firwat e Problem ass, de Gerson Rodrigues ze selektionéieren. An do muss een dann och vläit engem Nationaltrainer soen, Mir iwwerhuelen elo, also eis Nationaltrainer hunn och d'fräi Hand, ween se selektionéieren, mee wann awer esou eng Situatioun géif kommen, wär fir mech awer an engem Conseil d'administration kloer, datt ee géif bei säin Nationaltrainer goen an deem géif soen, Mir iwwerhuelen hei eng politesch Verantwortung, an eng sozial, an eng moralesch, a mir soen, Mir loossen eis Spillerinnen a Spiller mat Bande, Rolle fir Respekt op den Terrain lafen. Mir gi kofinanzéiert vu Projeten, déi Respekt am Sport, déi géint Gewalt am Sport sinn. Mir wëllen deene Jonken en Zeeche setzen, datt Gewalt net an der Rei ass. Mir huelen d'Entscheedung, datt deen doten fir eis elo net spillen däerf, bis en sech entschëllegt huet an d'Konsequenzen aus sengem Handele gezunn huet. An dat ass eppes, dat gouf, do gouf einfach de Selbstgol geschoss. An et ass u sech schued, datt mer elo musse bis an d'Chamber eran iwwert e spezifesche Fall schwätzen, well du hues et richteg gesot, et ginn méi wéi genuch strukturell Problemer, déi ee misst uschwätzen. An ech hunn e bëssen d'Angscht, datt mer herno Symptombekämpfung hei wäerte maachen an dat Strukturellt. Rëm hannen ewech fält. Jo, well mir léise jo elo dann de Problem Gerson Rodrigues an dann dono gëtt et da kee Gewaltproblem méi. Jo, mee och do erëm d'Fro, Du hues gesot, et gesäit ee ganz gutt, datt do einfach keen Bewosstsein ass. Mee dat seet et jo erëm. Brauch et da wierklech Fraen, déi een drop uschwätzen? Oder wéi wier et mol mat enger, ech soe mol, engem Bewosstsinn bei de Männer? Well do fänkt et jo dann och un. Dat heescht, bei deene ganze Land, Leit am Virstand, soe mer, deenen 99 Prozent Männer an där enger Fra am Virstand, deenen ass et jo genau esou gaangen, datt se gesot hunn, dat ass kee Problem. Dat heescht, do huet keen e Problem gesinn. Dat heescht, do fänkt et dach scho mol un. An dat ass dat, wou ech gesot hunn, wat d'Ethikkommissioun, déi d'FLF elo annoncéiert huet, ass sécherlech e gudde Schrëtt a kann och zu där Opklärung bäidroen, wéi een dat an Zukunft och verhënnere kann. Mee U sech, mir schwätze vu Safeguarding-Konzepter am Sport, mä ech erënnere mech, mir hate virun e puer Joer, huet den, deemools war et nach net den OKAJU, mee den Ombudsman fir Kannerrechter huet eis e Rapport presentéiert, wou en ënnert anerem eis gesot huet, ma passt op, am Sportberäich sidd Der immens vulnerabel fir Gewalt, och sexualiséiert Gewalt u Kanner. Dir musst e Konzept hunn, Dir musst als Verband, als Veräin e Konzept hu fir d'Jugend ze schützen. Mee hei gesi mer, datt de Problem jo vill méi déifgräifend ass. Déi meescht Verbänn, by the way, hunn dat mëttlerweil gemaach. D'Scouten, d'Sportsverbänn hu mëttlerweil Konzepter entwéckelt, wéi ee Safeguarding mécht. D'Anti-Dopping-Agence huet de Lead hei zu Lëtzebuerg fir ze soen, mir entwéckele mat de Verbänn e kohärent Konzept iwwert d'Verbänn ewech. An et ass immens wichteg, datt mer déi nächst Méint, an dat däerf elo net Joren daueren, net nëmmen e Konzept ausschaffe wéi gi mer mat Gewalt am Stot ëm, mee wéi kënnt de Sport senger gesellschaftlecher Responsabilitéit no, fir deenen Dausende vu jonke Lizenzéierten net nëmmen um Pabeier bäizebréngen, wat Respekt ass a wat wéi ee gesellschaftlech Verantwortung iwwerhëlt, mee dat och ze liewen. An dat ass, mengen ech, elo de kruziellen. An ech hoffen einfach, datt dat dat Positivt ass, wat aus där heiten Affär ka geléiert ginn, datt mer en neie, eng nei Dynamik kréien, fir och positiv Rollevirbilder am Jugendberäich ze fërderen an dofir ze suergen, datt déi nächst Generatioun dat Bewosstsäin huet a vläit doriwwer dann och déi aktuell Generatioune méi e Bewosstsäin dofir hunn, datt dat doen net geet. An d'Affer an deem heite Fall huet jo op Instagram d'Foto vu sech an der Ambulanz gepost an de Fussballnationaltrainer adresséiert a gefrot, wéi hätt e reagéiert, wann dat, wann ech äert Meedche wär. An ech mengen, datt dat déi Fro ass, déi sech jiddwereen ëmmer erëm stelle sollt, wann en iwwer Gewalt oder esou schwätzt. Wéi géifs de reagéieren, net am abstrakte Fall, wann et een aneren ass, deen net an dengen Aen vläit verdéngt huet, mee wéi géifs de reagéieren, wann et däi Meedche wär, wann et däi Jong wär, deen hei Affer gëtt vu Gewalt? An dat sollt u sech de Grondsaz vun dengem Handele sinn an net iergend en abstrakte Fall. Et sollt een ëmmer erëm op sech zeréckbréngen an dann hätte mer vläit eng méi, jo, eng Gesellschaft, déi manner Gewalt géif akzeptéieren. Ech fannen et jo scho schlëmm, datt een iwwerhaapt muss op sech bezéien, fir datt et ee betrëfft oder datt ee sech solidaresch ka weisen. Mee jo, ech ginn der am Prinzip Recht. Meng Konsequenz aus deem Ganzen ass eng ganz aner. Ech wëll elo mol einfach ëmmer erëm drop lenken a soen, datt hei erëm een Eenzelfall, deen et an d'Press gepackt huet, Komm mir weisen eis elo mol solidaresch am Allgemenge mat deene Problemer. An och einfach d'Fro, Wann eist Meedche elo wëll, hei am Nopeschduerf gëtt de super Fraefussballsveräin, wat ass, wann hatt elo wëll Fussball spille goen? Sinn ech da sécher, datt, wann him eng Kéier eppes geschitt, sief et vun engem Trainer, enger Trainerin am Fussball, datt sech dann do hannert hatt gestallt gëtt, datt do Konsequenze gewise ginn? Oder ginn dann do erëm Täter a Schutz geholl? An déi aner Saach ass einfach, ech versichen emol d'Opmierksamkeet ewech vun där Täterpersoun ze lenken an ech maachen de Fokus elo just nach op de Fraefussball. Meng perséinlech Konsequenz ass, ech boykottéieren de Lëtzebuerger Männerfussball fir ze kucken an ech ënnerstëtzen eis Fraenationalekipp an wann een ëmmer. Déi en exzellenten Job maachen an dat och nëmmen ënnerstëtzenswäert ass. Ech mengen, datt aus deem heiten Eenzelfall muss geléiert ginn, datt et keen Eenzelfall ass. Absolut. A mir mussen och ewechkommen dovunner, fir Fäll ëmmer erëm mat dat heien ass en Eenzelfall ze verharmlosen. Mir schwätzen hei net vun Eenzelfäll, mir schwätzen hei vu strukturelle Problemer. An dofir ass et u sech gutt, datt et bis an d'Chamber komm ass, datt de Minister huet misste Stellung huelen, datt d'breet Majoritéit, mat Ausnam vun enger Partei, all Parteie kloer en Appell ënnerstëtzt hunn, datt mer besser Reegele brauchen, wéi mer mat Gewalt och am Sport ëmginn. An dat ass, mengen ech, dat Signal, wat awer elo wichteg war nach eng Kéier ze soen, Esou net! Esou net! Net e verurteelte Gewalttäter däerf net einfach duerch, doduerch datt e gutt Goler schéisst, wäiss gewäsch ginn. Och fir déi Leit brauch et Konsequenzen. Et gëtt keng Impunitéit, just well een an iergendeppes anescht gutt ass. An ech mengen, dat ass wierklech de Kärmessage, deen ech hei rauszéien a soen. Wéinstens dat hu mer als Gesellschaft elo gepackt. Elo gëllt et dann eben, fir d'FLF dofir ze suergen, datt se vläicht op där anerer Säit vum Terrain erëm e Gol schéisst, anstatt sech selbst Goler ze schéissen, a weist, datt se dat doen, datt se eppes dorauser geléiert huet an datt se et eescht mengt. Genau. An hiren Taten sollst du si messen, seet ee sou schéin. An dofir si gespaant, wéi déi, wéi eng Konsequenzen dann d'FLF dorauser zitt. Am Moment hunn ech leider d'Angscht, datt se dat e bëssen op d'laang Bänk schiben, Ethikkommissioun annoncéieren, awer herno d'Ethikkommissioun réischt wëllen am Hierscht benennen, also sou an der Hoffnung, datt vläit bis dohinner vergiess. Mee Ech mengen, mir zwee wäerten et net vergiessen. Genau, mäi Schlusswuert ass eigentlech Merci FLF, datt Der esou reagéiert hutt, wéi Der et hutt, an och dem Luc Holtz, wëll dat genau weist, wéi et intern gesi gëtt, wéi et verharmlost gëtt, wëll et genau déi strukturell moralesch Feeler opweist. A soss wier engem dat vläicht net esou opgefall. A lo kënne mer all dogéint ukämpfen. Merci dofir, a mir héieren eis dann d'nächst Woch erëm.